Mae gwasanaethau rhyngrwyd a digidol yn adnoddau pwysig sy'n cael eu defnyddio'n helaeth mewn ysgolion heddiw. Oherwydd hynny, mae'n hollbwysig bod Rhwydwaith Technoleg Gwybodaeth, neu TG, diogel a dibynadwy, neu rwydwaith ardal leol, ar gael i ysgolion bob amser. Cyfres o argymhellion a chanllawiau am gynllunio, rheoli a defnyddio rhwydwaith TG ysgol yw'r Safonau Digidol Addysg. Mae'r safonau yn helpu i ddarparu addysg ddigidol, helpu i cefnogi eich cyfrifoldebau diogelu ac i hysbysu staff am ffyrdd o sicrhau bod eu technoleg yn gweithio'n gyson ac yn ddibynadwy. Dyma rai pethau y gallwch chi eu gwneud i sicrhau bod rhwydwaith TG eich ysgol yn gweithio. Mae data o rhyngrwyd yn cyrraedd eich dyfais trwy eich rhwydwaith TG. Mae'r data'n llifo'n well os yw'r llwybr y mae'n ei defnyddio yn glir. Bydd cynllunio a rheoli cyllid yn rheolaidd er mwyn sicrhau bod eich rhwydwaith wedi'i ddiweddaru yn helpu data i lifo'n well, a gallai hynny osgoi amserau ymateb araf i ddefnyddwyr. Cyn gwario arian ar dechnoleg newydd, siaradwch â'ch partner cymorth TGAU i weld a yw eich rhwydwaith TGAU presennol yn gallu ymdopi ag unrhyw ddyfeisiau newydd. Mae'r llwybrydd yn gweithio fel porth sy'n rheoli'r traffig o'r rhyngrwyd sy'n dod i mewn i'ch ysgol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rheoli'r llwybrydd yn ddiogel er mwyn cadw eich data yn ddiogel a bod digon o gapasiti gennych i ddefnyddio cysylltiad eich rhyngrwyd. Fel arfer, mae switsys yn cael eu rhoi rhwng y llwybrydd a dyfeisiau'r defnyddiwr. Maen nhw'n helpu i reoleiddio'r trosglwyddiad o ddata ar draws y rhwydwaith. Ond os yw capasiti'r switsh yn rhy fach, neu os oes gormod o switshys, mae'n bosibl y bydd eich rhyngrwyd yn arafu pan fydd llawer o ddyfeisiau yn defnyddio'r rhyngrwyd. Mae dyfeisiau diwifr yn cysylltu â'ch rhwydwaith TGA drwy bwyntiau mynediad diwifr. Mae'r signal diwifr sydd ar gael o bwynt mynediad sengl yn rhoi llai o signal, ac mae'n bosibl y byddai'n cael ei golli hefyd. Yn ogystal â hyn, Dim ond nifer penodol o ddyfeisiau fyddai'n gallu cysylltu â'r pwynt mynediad. Os oes gan eich ysgol broblemau gyda'i gwasanaeth di-wifr, siaradwch â'ch partner cymorth TGAU. Bydd cynhyrchwyr a datblygwyr yn anfon diweddariadau a phatshys i'ch dyfeisiau er mwyn sicrhau eu bod yn gweithio'n effeithlon ac yn ddiogel. Fodd bynnag, gall y diweddiriadau a'r patsys hyn roi pwysau ychwanegol ar y rhwydwaith TG. Gall hynny arwain at broblemau colli signal a allai achosi rhwystredigaeth i ddysgwyr ac athrawon. Bydd angen rheoli ac amserlennu'r diweddiriadau a'r patsys hyn pan na fydd plant yn cael eu dysgu. Dylai hynny leihau pwysau ar eich rhwydwaith TG pan fydd ei angen arnoch fwyaf. Bydd eich partner cymorth TGAU wedi gosod mesurau rhwydwaith diogelwch fel wal dân neu meddalwedd wrth faleiswedd yn eich ysgol. Mae seiberddiogelwch yn hanfodol er mwyn eich helpu i gwrdd â'ch cyfrifoldebau diogelu. Gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd dros y safonau digidol addysg gyda'ch partner cymorth TGAU. Ystyriwch a oes angen i'ch ysgol wneud newidiadau a sut y gallwch chi eu rhoi ar waith. Cofiwch y gall eich awdurdod lleol gynnig cyngor a chyfarwyddyd i chi ar sut y gallwch chi gyflawni'r safonau hyn er mwyn sicrhau bod gan eich ysgol rhwydwaith TGAU diogel ac addas sy'n cefnogi dysgwyr a staff.